Merhaba ji we re şeva we xweş be înşallah wan bi xêr û xweşî bin. Em dest bi çîroka xwe bikin çîroka me îro ji bajarê Sudanê li dewletê Sudanê ye. Ê çira dikê ji wer vê çîrokê bêjim va çîroka rastinî ebreteke pir xweş di talî de heye. Li Sûdanê xurtekî pirî ekabirî xweşikî wê bi ew bû. Deyndar bû, ji Xwedê bi tirs bû, pir pir pir yanî însanekî pirî mihterem bû. Ê çû zewicî, Xwedê zor nedane ke rabû ew jinekê hevra şûr kirin got were em hev di berdin. Yanî ala esas eyb ji mêrik de ye. Mêrik rabû jinik bera da. û çû. Teban mêr kodê xwe mutî mutewesite yanî nê pir zengîn e û nê feqîr e. Bes hilm hate wî herê meke, herê emrê bike. Ya la guaz emûrê xwe tope ser hev kim û yanî tiştê xwe ew bikim, hozir bikim ez herim meke emrê. Piştî çimekê xulqê xwe fere bû, bolê xwe rehet bû. Rû dinij xwe re dua dikir. Ê bi heyetê xwe difikirê ya rebî tu belkî yenî xêrê li min vekî. Wek ji xwe re dua dikir. Elmuhim rokê ji rûya ji xwe re rûniştiye. Mêrka kot li ber rûnişt. Gotiş kurî ku ez ji Sudanê me. Mêrkî dinê pirs kir gotiş kurî ku ez ji Mekê me. Bes û nûaş xwar li vê derê yanî kor morî min li vir heye ez derbas bûm ser hatim emirê. Elmim şorek şore tu çi korî dikî got wele em jî ew in yanî şivanê ewê ne. Ê hêştiran in ê devan. Ê got Ji rî yanî got em ji kolkê me ji bovê me de vi korê me ye. Yanî got em tim vî korî dikin. Voice Suudî kêf kir got wela rind e. Got çiqas mihoşî tu distînî? Got wela ez fiqas mihoş distînim. Got çira yê te hêt werî bo min bişixulî bi mihoşekî rind?

Kur got tamam wala kur kêf kir got tiştak nabe emrî teban vî siûdî emrî xwe pêncê ye kurik jî hîn gênc e. Kurik çû got ez herim malê xwe kot motê xwe çêkim ez ê werim bo te bişixulime. Reqemê hevdu ji hevdu xwestin rî dinê jî hevdu re rûniştin hevdu din dîsa got ser ewê xwe şûr kir ser şênî Çoh wî dişuxul do rind e, goyên ino xibretên pir dişuxul do hê. Ser mahoretê xwe şûr kir yanî. Yanî ino jêhot ye. Ino konê hez zor dibe yanî em pir di cî germê do qe em mezin bûne em zon çito çêkin. Vo malê hone ku temo bi bi herî û bi celbê û bi bi ewê çêdibê

Çû mala xwe. Mêrik telefonê kir, pê re şor kir, rismê pasapayê xwe jê re şand, pasaportê xwe jê re şand, jê re vîza çêkir, kat matê wî jî hazir kir. Piştî sê meha mêrik çû Abdala çû bo mêrikî Siûdî. Çû Siûdî kat matê xwe zebt kir çû Abdala jî yanî xibret di şixulî xwe de her tiştî zane. Mêrik pê kêf kir ji xwe re dinêrê bi çawa wî her tiştî zane. Yanî xibretê xwe di yanî di bêterî de dîsa heye yanî mesela ku yek ji wana mesela em bên devok li sox keve yanî hiştirek li sox keve tiştek were sêrin kî pê zane yanî bi dermanî wî tiştî wî yanî ne bes di deva de ya di hiştira de yanî ew ê wî hê xibretî wî hê xibretê wî di ê peza de dewêr de yanî di vana de jî hê ji to mesela hêrî wan Rokê, bifrûşê, çêkê yanî xibretê hemû ji kolkî xwe de vo yanî vo mihnetê vê vo korê wan e ji xwe kolkî xwe de biriye vo koro. Ê robû hemû kêl wê derê li berrî ye ma berrî kêl kuro kevê kuro bê robû ji xwe re maleke xwe çê kir ji vo malê hone cel bû ew cel bû gîho û nizam çi elmîhim jê pê maleke xwe çê kir. Kîd ber vun ro der bo stibê mêrg ro dibêjê vey Suîd ro dibêjin bî wele da kêf girî ji xwe re bi vî mêrgî. Dibê ji te re molê çê dike û molê lêk girî jî çiqas xweşik lêk giriye. Dibê ji te re gî rot ke gî dotîne gî pok dike. Yanî kurî xwe gî pok e gî jî ji hindir dotike yanî. Pirrî muxlis e yanî yanî ro zone yanî jêhatî ye. Mêrik dibe erê wele bêyî ku ez jê bixozim ji xwe berdikeve ser û binî dero gî pok dike gî pezo ew dike hirî wan tiştî wan nanî wan dermanê wan tiştî wan gî gî gî pêzanî gî dike bêyî ku ez jê re bêjim. Di sê sal derbas dibe, xêrê mêrik zêde dibe, bereket pir dikeve kê, tiştê mêrik gîbû diqot. Wedeyî mêrik pir xweş bû vî Siûdî. Ji xwe re mêrik bi vî mêrikî kêf kir. Yanî bereketê ku ketî ser mal û milkê wî wesf nabe yanî ji bin destî vî mêrikî. Yanî gîb hingî pê zane, her tiştî tema zane. Hingî xibretê xwe heye, mesela ji mêrikir dibêje Abû Xalid, vî bikire vî nekire, voyî rind e voyî ney rind e, vo wenî ye vo ne wenî nî gişkî zone vo kîjan rind e û çi wext mêrik bi gotinê wî kiribe illem gotinê wî illem jê kor dike. Gotinê wî dorxe dicide ye.

Ê ez ki perul ku veşêrime. Ez gerim çorşî e nikom bi xwe re bibim. Ê derê e lê rot kevim, zûten e kûxekî do rot kevim. Berî, ê kê perê min we ji min were dizdîne, kes mesek were ji pero ji min bidize. Got bir perê min, ev qo solta noskim tu însonekî rindî, bir perê min li ez bişuxilim li bo te tû bikim. Kurî ku min qerir kir ez herim memleketê xwe, molê xwe, gundê xwe ez ji te bistînim û herime. Got wî tiştek nabê ser çavê min ser serê min li bo min li bo min bo te ferq nake mêrik qebûl kir got tamam bes va mêrikî siûdî xusetek xwe hê ney rind e ne besî ney rind e pir pîs e pir rîtimex e pir pir oxanê ser qurşekî de xwe bikuje zanê ku ti kê qurişekî kurkê zanê

Gu çiro ye te heye ji Abdelo yê nî ji we bi xwe li diro gu veyî Siûdî ro gu. Gu çiro ye te heye te ew ê bi min dî hinek cizekî besît ji rotbî bi min min dî ez herim pê ew ê bikirim pê hinek dewir mewirê xwe bikirim pezmezê xwe bikirim ji xwe re wanî cihê xwe dîkim. Ên ji xwe re xwe dîkim. Hûn bezê wî jî rû bi rû pir dibin. Ew dibin mêrik û dibê moşallo. Teban wekû gîr ribih mirbihî wî derdikevî gîr bo mêrik vedişêrê. Çêk bi xwe re ronokê mêrik pere. Gîr bo wî vedişêrê. Ên bo vî siûdî vedişêrê. Wanî heta pênc sal derbas bê, pênc sal dorê mêrik dibêje, dorê

Tişkîya mehtoc e teme. Êmêrik dibêjê wa lavo mêrgûyî rind e bi ji min re ku çor pênc mehe ne ez ê çor pênc mehe dinê jî bisekinim e. Mêrik çor pênc mehe xwe dinê disekinê ê çor pênc meh derbost bê he carê dibêjê Dibê çi rayê te hê eskî te hû bikim me ojotinê mokînê Tu were bi şofêrê min be, ez ê rot bî te, jîn jê berê çê te bide. Dibe şûnê tê jî yekî bigirin bir ew yenî şivonî bike. Wele mêr ku rind e, çi bîyo ez û Qosmo me zanekî xwe dinê jî bimînime. Wele xweş e yenî ez hû bibime şifêrî û şifîrî bikim xiziyet il xêr bereke yenî ku xêr xêr e. Wefiqibû. Neh sol derbas dibe mêrik darê dibêje dibe Ebû Xalid dibe ez mihîtno bîre memleketê xwe kirî vê qo sole ne çûm ez herim ez kê dîsa vegerim ez ê herim çar pênc meha xwe ku perê min gî bimide ez herim çar pênc meha xwe mola ke moleke xwe lê kim bizewicim xwe îşê xwe gîr rast bikim ez ê dîsa li te vegerim wan bo te dîsa bişuxulime. Û go hesabî xwe jî bike, min heta niha perê xwe geh hesibandî, viqos perê min bo te derd kevê, xêin ceva perê min hone danî bo te, temanek dewir mewirî xwe cihê hebû ji xwe re ew nedikin ribihî wî jî digî ewa jî cihê da danî. Bo mêrik hem perê xwe yî rotbê xwe û hem perê xwe yî ribhê xwe ji korî ku ji xwe re çêt kir. Vano gîl bo wî donî got, Perê min viqos viqos derdkevê û heso bi xwe bike, hozirî xwe bike, perê min to bike bi min re ez kê bisefirime. Heftek, deh hefte dengî mêrik dare nokevê, dengê wê bi xwe li divî siûdî. Mehek, dede,

Bi tenê, bi dînî xwe, bi îmanê xwe, bi camiyê xwe, bi nimê xwe, bi karî xwe bes. Yanî wekî dinê mirg ji xwe re pê kêf kiribû. Ê bi xwe li cî pirî dimihe. Difikirê, difikirê dibê ez kî no perî vî gîşk bîn me. Yanî ne ino pere, pere li bo hê ne tune. Damîş nabê ew pere nabide. Dema meblexekî pir Pir bîn ê neh solo gîl bo tu pîye. Perê emanetê gîl bo tu pîye. Dil no rê dest no rêk ji yenî ku derxê wo pere no. Di fikirê di fikirê ez kî ji tu bikime. Ez çi tu perê vî xwe ji ber bodim. Pir pê difikirê. Piştî ku rind fikirî gû he fikirokî şeytonî hat teqîv. Gû gera ez ji vî re belokî bibînim vî di serî vî di belokî kim seba ku va herê memleketê xwe bêyî ku mûşê xwe bibe û herê ez jê xelos bim. Rabû çû çi kir? Rabû çû got. Piştî ku rind fikirî çi hot da qêf. Fikirokî pir şeytonî hot da qêf. Robû çi kir? Çû bo şirto, got vo kurko bi xwe dûr jinê min ri çek kiriye, bi jinê min tehrîş bûye, ji te jinê min wenî kiriye, yanî ino şûr mûr xwe dûrê re çek kiriye. Rod bi Şirto bi çepalê wî digirê dînê mexferê Ebdalo. Ebdalo cî xwe de eşk dibe, Min çi kirî? Dibê te çi kirî? He were were. Çito te çi kiriye? Ti vo bî bo vi mêrikî di şixulî. Mêrik ji te rê rind e. Ê ti ro dibî bi jinê mêrik tehrîş dibî. Ebdalo cî xwe de sor dibe. Ebdalo jî bi nimê, bi ew ne dorê ne tê ne tiştekî. Hebdero cî xwe de sor dibê, bodla dibê, dibê çito hele ez. Dibê çito tu vê tehmêr ser me wî dikî dibê erê. Ew ji li wir sekîniyêne Abu ew Abu Xalid dibê erê. Dibê lê tu bi jinê min tehrîş nebî. Jinik e, jinik jî dibê erê bi min tehrîş bî. Jinik û mêrik heh dilê dibine şehide mêrik dikine hepsê. Mêrkê feqîr dikeve hepsê digîrî kê çi bike. Dua dike ya Rebî min çi kiribû ê vabo Abdella jî nê ew ew Xalid jî nê qola ye. Dilê xwe de guha çûm jê xelas bûm. Min win Di hepsê derxine, du roj terhîl kine. Tamî ku sûc ser hebê terhîl dikin. Ku wê terhîl kine ez em jê xelos bibe. Pere merî wî ji Nodmekê wê here ye. Û kurik di hepsê de digirî digirî ku xortek wê de rûniştîbû got tu çi digirî ye te kez e bi li me reş kir. Were te em te dibînin tu digirî ye. Dibê hindirî min dişewite ser no. Ez zî berî im yanî mehsûm im tiştekî min nekiriye. Dibê vê derê kî tê dibe dibe ez zî mehsûm im tiştek nekiriye. Dibê rostinî ez mehsûm im. Rostinî min tiştek nekiriye û digirî dibê hele ez çiqos muxlis im. Ji mêrik re çi do vê tehmêtkê serî min? Yanî vê beletînê serî min?

Ji hepsê wekî din jî wergî di hepsê de. Yanî hîngî ser û der bû spî hêdino xibret pê re çî bîye. Ro bû gu meselo te çî het ji min re bêje mêrg meselo xwe gîjê ro gu. Gu voj vî voj vî vi sebe perê min nedê min ro bi vo tehmo kire ez tî meno gu tu bi jinê min tehrîşt bî xwe dûr jinê min re çet kî. Sebe ku min dûre vir xê û perê min jî nedê min. Gu pê ken nîyo mêrik gu we gu qolê gu ez kom te deq qo kê bînim il lem tu bînê şara min il ecîn jê derkevî gu de bêje gu çi bikim gu ku tu çûyî mehkemê vê corê gu ji te re gotin bêerê Bê to eleqa di mabênê min û jinekê de hê û ez dorim bo jinekê rot kevim û ez û jinekê bi hev dirone bê mêrî wê zanibe ez wê enî werge bi hev dirone. Got dayê xwe wenî bije ku tu çi dibêjî ku ez bême ez dixwazim ev ê min tiştek nekiriye ez dixwazim jê derkevim tu dorî dibêjî here tihmêl ser xwe sebit bike. Guha dûre min keve tu çi dibêjî ye, ez li ku ir tu li ku ir, ez xwezim jê derkevim tu tehmêtkî serî min e. Ez kê em çitum ber hukim bêjim erê erê min kiriye û ez jî dibê min nekiriye. Rostinî min nekiriye. Tiştî min nekiriye çi dibê min kirî. Got tu wergo bêje min tu çi dixwezî. Got war ku bêtî ji xwe ji hepsê derkevî. Mêrik fikirî, fikirî, ez kî çi tu hûnî bêjime. Nobê dibê vo dîlî xwe de dibêjê dibê vo ji hepsê xwe hû bî hepsone, wergî di hepso de ne kî min ji bînê xwe bikê. No no dibê vo mesele hûnî nobê. Ê di fikirê dibê ez vo dikim nobê, ez bêjim jî min kirî nobê û bê min nekirî jî dîsa ez kê werg di hepsê de bim. Kurk di qofî xwe de bi çaw wî derbûz dike, dibê ev fî kul ehwal ez kê tê de hepsê de bime. Vokê perê min nodê min. Ez ê bêjime. Xe ez ê bîne wî kurkî mir gotî ez ê bêjime. Dibê rî dinê mehkeme dibê bona kurk dikin. Di bê rostinî tu mêrê jinike jin û mêrg ti heriş bî dibê jê şûnê xwe di ti sekinê dibê erê. Dibê heta eleqa mabênê min û wê de hê dibê ez her şev dor me cem mabênê min û jinekê rind e ê hinek merî jinikî ji mehkemê ne. Jineke li mehkeme ye, mêr mêrik cî xwe di sor dibe. Mêr jinekê. û jinek dibê na ro dibê ser xwe. Dibê gî illa vo şerefê min na. Dibê çihê dibê na gî vo sûcê mêrê min e. Mêrê min min re tîfoqî donî min re got ez e pero bide dime Were ez dem xutokî ser vî kurikî çêkin. Sebe perê wî nedmêkê, sebe wî terhîl kin, herê memleketê xwe bêk û perê xwe bibê. Robû vo me vo anî serî vî kurikî, me vo şorogî li ser vî kurikî got sebe ku ez em perê wî nedmêkê. Çi kir gî mêrê min kir. Lê ku no xwedî min pê bihesin wê min bikujine. Gî vo derew bû. Hukum li kurik denê rê dibêjê rost e. Vo şûrê jinik dibêjê rost e dibê erê wele rost e. Dibêjê perê min sebe ku nedê min ra bi wî û jinê xwe vo meselo çêkirin. Jinik jî dibê erê wergo. Ra dibê hukim tewîdekî pir mezin ji wî mêrkî distînê didê Ebdala. Ne bes war go. Seba ku heqê xwe ser mêrik deyne tawîdekî pir mezin û bi xolê da wî. Ê ne bes war go jî. Heqê tezkerê wî yanî heqê etiketê tehrê wî ê çûn û ho çûna wî û tişt miştê mesrefê wî gîkirêke ê çû memleketê xwe. Malekî xwe pir xweş şiklê kir. Zewîcî. Ê xwedê zor ji donekî elesos eyb ji wî de bû. Ê eyb te nabê ne ji wî de ji jinê wî de jin û wî ji çiyekî din ê xwestibû jin û wî ku beredayî zorî wê nebûn. Eyb ji ne ji mêrik tê ji jinikê de bûye. Elmuhim mêrik ji zorî xwe ji çê bûn û heyata wî xweş derbas bû. Li ber molê xwe û zorî xwe û mol û milkê xwe. Çîroka me qediyê şev înşallah we eciband ku we eciband ji me re like û îştîrak ji bîr nekin. Bimînin bi xêr û xweşî şeva we xweş.